jathum ka dwaro nyako moro to un emiorou adier koso miriambo ah, no. duoka duoka kanyo kanyo to duoka duoka eh. no ok inyal wuonda ah, ah. ok inyal wuonda ni jathum wer iwinjo owe ne owe nyiero mari this is a serious no ok inyal wuonda niya otamo no ok jang'wena niya eh. ni jathum wer eh. jathum dengo stage kucho eh. ai kidhi e room ne to yudo ni en gi nyako ng'a motero ne kuro ah no ng'a motero ne kuro duoga ne gino adier ah, ah, kawuono wamaki marach no ng'a motere kuro mano ng'wan ing'eni mse tamo kaachiel go mari ing'eni once isebedo security ma waluongo ni bouncer hmm. tiende ni jatindi chondiki inyatimo anything hmm. so long as nonyisi just ni goyo nyaka jaduk in ibro ma gonyo ng'ano duk nikech i follow the orders mano ato iwinyo niya koro no gi kaka an gi ah, no we nyiero gi gi kaka an iwinyo koro tij bonza maduong' malich yani ya one of the best yani tij bonza ma bende one en tero nyaka e room to mm. en sama koro ji opong'o jathum cha mm. koro pesa mimiye cha mm. omiti sone ang'owa e boksi iwinjo to mana seche ma jathum ohit ma jathum omako mach kinde modok piny be pesa go so e boksi ang'owa kende mano tij ah, kosariam Ah, ah, eh, mano mar ariyo mm. mar adek mako tawel no tij bonza mar adek mm. en mako ne yathum tawel iwinjo ah, yani koro magi tije uma specific yani role magu e stage kanyo ah ing'eya mano in iwacho kaka MC en monego bed ni o state kaka en ah don kora mm. awacho mondo ang' wach ka gini gin miriambo boss man Ineno mari. Eh, mano tij ya one jathum pimpi modho. Mago achiel kuom tije monego bed security. Dwa dhere. Koro ok inyal yawo pi. Ok inyal yawo pi kendgi. Ah ah no, in ng'ama duong' in ng'ama nigi family yawo ne jathum. Omari. Eh. Koro ana penyo im satamo penyo moro ma simple. Eh. Sani koro awach ni o o o o. Ah, Otamo koro obedo kaka ng'ato kaka Churchill. Mm. Churchill ing'eni ni ng'ama famous kabisa all over the coun- world. Mm. To odhi kamoro ma ji oluore. Eh. To odhi kanyo gi personal bodyguard. Eh. Don bodyguard timo notamo gimoro amora. Timore. Sani kata kotamo wacha ni bana bossman. Nyako mno malwar ka silinge, nyako cha tere room faster. Atero. Umari. Ki kinyalo ng'ado gate iwinjo ah no linga linga kinyalo ng'ado gate siling elfu apar mm. iwinjo mm. oluori yes in gi nying pod iyawoni pi aa ah, ah, no ing'ino ing'e niya ok kata joma oyitgi man gi bons as iwinjo mm. nyaka joma pod timo nade joma pod biro iwinjo koro nitie timbe moko tij bonsa chutho jo kaka an kaka pacha bosman mm. tij bonsa onego bed niya customer nyalo biro gi chupa mar kong'o to keto mbele

kaka ineno no endo. Koro kawuono eh, babi nyachorori gi koni, aneno ka koni bet sawa. Koro kawuono wan ka endi gi jago mose jok eh, mosebedo ka konyowa e field mar ajawa ni. E ajawa en kuma oting'o ji mang'eny, wan gi jower to ok jower kende, wan gi jool wer to ok jool wer kende, wan gi jongeng'o, wan gi KMCs. Wan gi jo mang'eny nyaka managers. Koro wadwa ni wakelo ji mopogore opogore. Kawuono an ka endi gi jago moro ma be konyowa e jawa, odhi konu ni en iluonge nang'o. Meanwhile, amedo paronu ni pod an e Ruza ma iluongo ni Dala Edition. Dala Edition. Ineno, ah, sama jo Nairobi, sama jo cartels orido piny, imbe chak ipuko negi yamo. Koro pod an home. Koro kawuono en Saturday to awacho ni we wago mbaka kendo gi jok mosebedo ka gerowa ing'a man kanyono endo king'e maber ni pok isubscribe ne youtube channel ni endi subscribe mondo anytime ma wan ka endi to iyudowa koro iyudo sitori motomoto kapok ifollow e facebook tim the same tiktok and any other place koro gisani endi jatelo ah, ah, adwa ni ikon jogi E, introduction mari ni in iluonge ni ng'a? Eh, an gi nyinga mm. mong'ere mantiere e kitambuliso ma Kenya ka mm. iluonga ni Nicholas Otieno mm. an awuod Siaya mm. an awuok e piny mar game. Piny mar game? Yes. akeni kichungi ka nyalo bedo maber awinjo ka yamo no chandi gi kanyo aneno ka okay director nakona ni chal ka gima yamo chendo matin uh, msijali tafadhali ingeni gik molos gi lwet dhano be samoro nyalo chedo matin. Koro jatelo, mm. oh, iwacho ni nuone gi ni nyingi tafadhali. Awacho ni gi nyinga mantie kitambulisho iluonga ni Nicholas Otieno ana wuod Siaya to ae dala miluongo ni game nyinga ma dhano ng'eyo all over the world eh. iluongo ni bosman kata bosco jomoko ng'ado insult ni bosco jomoko wacho ni bosman koro eh. mano e nyinga ma dhano ng'eyo kamoro amora kamoro amora koro jotelo jogi dwa gombo ng'eyo ni Uh, sura nini osebedo jawa mang'eny jothumbe mopogore opogore eh, prince inda odongo swag moko in emibo konowa adwa ni ikonwa ni to dibedi jamiel nikech ng'e jamiel be beni ajawa nikech koonge jamiel ajawa ok en ajawa donge ng'ama wer nitie lakini ng'ama miel be nyaka bedi kiti koro eka gino bet mamit koro in e, e, e field kwa ka endi inyalo wacho ni in imako sector mane okay field waka mar music ka Mm. amako sector maduong' ma kabisa eh, en sector mar arita kwe eh, watido watiyo gi dholuo ni security eh. kata dho moro luongo ni bound Nyanza. Eh. Koro mano e tich ma wa produce ne jowa ma jothumbe Mm. ma aseti ne jothumbe mang'eny Mm. mang'eny. Ok ikonwa kona ni eh, en jothumbe mage misetiyo godo e field kaendi. Eh, nachako gi the late Musa Juma. Musa Juma. Musa Juma natiyogo maber ahinya Eh. kaka security mare. Eh. Samoro nantie back stage kacha samoro an e gate kama koro dhano chiwe omenda ma weche teke mokalo Eh. koro natiyo gi musa juma Mhm. ma chaka duoga dar kanyo Mhm. to joiman odonje pap Mm. Musa Jakadala. musa jakadala joiman osiepna ahinya Eh. ka nobiro go show kisumu Mhm. to nyaka nomiya tich Mm. manyiso ni tich mane dhi along eh, kisumu county Mm. musa juma musa jakdala ne miya ma be watiyo kanyo matin to nikech kaka ing'e ni tijwa ma security ni ok en tich atija nikech en tich ma samoro be jasiasa moro bochako gweli somewhere Eh. eh, idhi chiwo arita kwe kamoro koro musa joma be adilo kanyo matin Musa Jakadala. eh, musa jakadala Mm. eh. Mm. koro mano be achiel kuom jathum matiyogo Mm. jathum machaka tiyo kendo mabe osiepna en ah, opija ka Father. Hey! Father tiyogo eh? maber. Mani luongo ni opija kaeli chuny piny. Eh. Opija father. Father tiyogo maber. Mm, mm, Omera. Eh. Aha. Ikoni father tiyogo. Father tiyogo. Mm. Kendo ebe natimo na kama kawaida kech ing'e ni sti security olokore samoro in e gate samoro in e sti kachacha kama iketa ja kwene ja kama koro msani were. Yeah. Koro mano be atiyogo. godo mm. kendo kochako suro matin mm-hmm. to atiyo gi prince prince inda wuo nyandare wuo nyandare wuo nyandare osiepna kendo iba atiyo kode matin to ento koro kanya wacho kecheto mare cha to ok nen mondiki en ana tich mo mawacho ni dhi by, by time e but ok nondika personal kaka koro ninya wacho ni ninya dhi ni li koro igweli samoro mane joluongi koro idhi Mike. Oh. Yes. Mm. Yeah. Okay. Mm. Uh, mani itiyo gi itiyo gi enda. Inda. Koro gie sama owuoyeni. Eh. Koro ng'ama koro sani Mm. koro ma duoko ne erokamano ma koro ndika permanent Mm. ma be wasewuothogo chiegni ni e Kenya ka. Mm. Mm. Mm. Uh, en iluongo ni ana pake ga ni jalawama Eh. iluongo ni odongo swaga Udongo Swag. Odongo swag no. Eh. En ng'ama ji gi chuny nikech en en achako rite kwan kama iluongo ni River Yala. Mm. River Yala ni Manyata kucha. Mm. Mano koro wan Kisumo. Mm. Koro kanyo ne wabet ga to samoro ka pap odhi maber odongo gol ni mathin. But ka aneno kane ing'e ni ng'eny jothumbewa gi eh, Omari. omari Mm. gin gi tuoche moko ni ng'ato kose ko- kochako bandne to kisesudo malo matin kosesudo malo matin to wiye wil kodi Adwa But- kuminuona. Eh. Dhiadhi amos jatelo. Time ni mari. in ema itimoni gini in ema in kendi ka iwacho ni tuoche magin go tuoche tuoche kar tuoche Tuo namba achiel Eh, koseit Eh. wiye oseit baba wiye wil osemako yamo koro wi- wiye wil nyaka gi jomoa godo from the low eh. Andiko gate mia adek. Eh, osendiko gate mia adek. koro en koro koro nini ma gimoko nya ndiki permanent. Eh. But uh, osiepno Odongo Swag mm. ne en ng'ama wachako gi e, e low. Mm. Eh, anyalo wiye ok nowil ondika mwase luoro kode piny kabisa yeah. koro mano e ng'ama sani anyalo kwano ni gi sani mm. koro ondika mm. e, ma en, en, en, en, en kata gi sani ka gimoro nyalo bedo notima to onyalo donjo e mayot mm. to moko ka to koro sani nyalo neno na mag osiepe nikech gini kumiseaye kichak idok kucha to ng'ato nyalo neno ni ah osade eh Ka- ka ichalo ng'ado ke gunda ichalo ng'ado ok e gunda eh Alright, nyakoro mogi mana kaka iwinjono eh, no wan kaendi gi security kaka nakoni ni oh, oh, eh, ajawa kaendi oh, oting'o jok mang'eny in most cases wan waneno mana band leader band leader kende ok ema nyame kajawa wan nyaka gi jok mwaluongo ni promoters us. Wan nyaka gi jok ma mamielowa. Dancers are part of a jawa. Iwinjo ma ka in dance ama serious in outside there amanyi hakikisha ni manya mondo mi ikonwa challenges minene a jawa ka endi. Wadwa ni wameka jawa ni obed gi moro maber. Oh, point ma winjo ka mm, Mr. Security owacho ma mano to mora Bosman en ni un kaka joyawa gi ng'ata ng'ata manie industry wan gi tuo moro mar wich wil ma kata omari nyalo bedogo. Koro ing'eyo sama watimo gini to watimo mondo mi wachenj wate. Eh, ma kata an man kani en my expectation gi gombona ni bang' ma to kata an kopo ni an gi tuo mar wich wil no orum. Eh, koro in kaka in kaka ah, Bosman en ere ere tuoche moko ma samoro iseneno manogoli kuom jomoko kaka ili kuom udongozi wag eh, ipenyo maber mm. Eh, number one achiel kuom challenge man an go mm. ing'e nadak Kisumu mm. an a baseline Kisumu mm. to jathume mana deal go ng'eny gi a Nairobi mm. koro iyudo ni mondo ng'ato ndi an chunya ok orikogonas Omari wa wach nyadieri mm. an chunya ok orikogonas ga Nairobi mm. ma ngimana duto te ok ane ka nyadak Nairobi. Koro an a- ahero Kisumu. Koro naneno ni koro kaka dwa ndiki be permanent, e mana achiel kuom second, awacho ni tijwa ma security en tich ma en gi challenges mang'eny. Mm. Samoro iwuok jasiasa moro luong kaka en tijwa ne en tich ma samoro jasiasa moro luongi somewhere ng'ama itiyo ne cha be koro nono idhi kamoro kiduwo to chwadi kalam alafu most kendo gima chandowa kaka wan security mama securities mang'eny ose- bi- ose notify ok wabedo ga recognize kata e yor dau iyudo ni samoro ng'ato dwa no itiyo ne ng'ato matek mirisk ngimani to ng'ato dwa pimo ni pesa ka pile wako I- ing'eni ing'eni ya Achaka ni manyien O- owacho niya ok gibedo ga recognized e yo achiel mok gibedo go recognized en e yor chudo ting'eni kowacho ni ok gibedo recognized an kaka MC anawacho ni wan mok wabedo ka recognize unless nisebedo ng'at moro koro man gi mbi iwinjo koro ng'ato bet bet ok ni luori bet mi luor iwinjo wan gi MCs very few very few MCs mane country ka in fact akia ni degirom abich moko ma maybe ji oluoro kopogore gi moko ma joluo ma gibawogo e, e, e poster for fame mano kopogore gi Eric Omondi mm. Maize not doing it kaka ne koro ni obedo notimo MC mm. wan gi Fred Omondi to gi eh, eh, apa apa ne jogo mm. but koro MCs modong mm. gi tin seriously ok girom kata bich mineno ko miluor ma kodonjo timiyo luor miwacho kata ni e ng'ani ni kawe wakogi gari obi onende mm. koro wan an otamo kaka kora an ang'ega ni ati MCs emocha koro akiega ni kare gini nyaka securities go obonsas be koro cha Donge winjo ka A- apar a- apar niya ing'e ni sama irito jathumu mari to iri- irite gi chunyi te ma in case ni gimoro amora otimo jathum in ma ipenji "Ah, kaka samo ba chupa in tekone sechego eko ama jathum kadwaro nyako moro to un e miorou adier koso miriambo ah, no. duoka duoka kanyo kanyo to duoka duoka eh no ok inyal wuonda ah, ah. ok inyal wuonda ja jathum wer iwinjo owe ne owe nyiero mari this is a serious no ok inyal wuonda niya otamo ah no ok inyal wuonda niya eh. ni jathum wer eh. jathum dengo stage kucho eh. ai kidhi e room ne to yudo ni en gi nyako

Ato. Ah, iwinjo niya. Koro no gi kaka an gi ah, no wenyeno gi gi- gi kaka an iwinjo koro tij bonza maduong' malich yani ya one of the best yani tij bonza ma bende one en tero nyaka e room two en sama koro ji opong'o jathum cha koro pesa, pesa mimiye cha omiti sone ang'owa e boksi iwinjo to mana seche ma jathumo hit ma jathumo mako mach kinde modok piny be pesa goso e box ang'owa kende mano tij ah, kosariamo ah, ah, eh, mano mar ariyo mar adek mako tawel no tij bonsa mar adek mm. en mako ne jathum tawel iwinjo yani koro magi tije uma specific yani last role magu e stage kanyo. Ah, ing'eya mano in iwacho kaka MC Ah, en monego bed ni ostate kaka en Ah, ah, don kora a- awacho mondo ang' wach ka gin gin miriambo boss man. ineno mari Eh, mano tiju. ing'e ni tich maduong' kabisa mar bonsa kata security en chiwo arita kwe tiende ni anything madwa bet within alwora kama jatend nitieno en jukumu mari ting'o tawel en jukumu mari ke sama ang' luyo make cha idwa ng'ama koro ang'o be iwe Tero Rismoro bia ywe ko sane monego be nang' nyaka oywe wang'. Keto pesa e boxi. Ah, ineno gima ga- ah, ah, ineno gima omiyo- gima wacho no make sense ineno ka ni rita arita kwe ng'ato nya ya kocha in the sense ni o- obiro maybe kata miye towel or something to chwae kata gi pala Yes. iwinjo mano nyiso ni osefail komiye eh, ko- kowacho pesa pesa samoro ng'acho odhi omiyo o- opano odhi obolo ng'ato omako kawo iwinjo to magi gik mag kelo dhawo dhirore koro yawne jathum pim pi modho mago achiel kuom tije monego bed security dwa dhere koro ok inyal yawo pi ok inyal yawo pi kendgi aa ah, ah, no in ng'ama duong' i ng'ama nigi famili iyawne jathum omari eh. koro ana penyo im satamo penyo moro ma simple eh, eh. sani koro awach ni otamo koro obedo kaka ng'ato kaka chachir mm. chachir ing'e ni ng'ama famous kabisa all over the world mm. to odhi kamoro ma ji oluore Eh. to odhi kanyo gi personal bodyguard Eh. no bodyguard timo notamo gimoro amora Timone. sani kata kotamo wacha ni bana bosman nyako mino malwar ka silinge nyako cha tere room faster atero Umari. Ki kinyalo ng'ado gate. Iwinjo? Ah no linga linga. Kinyalo ng'ado gate siling elfu apar. Iwinjo? Oluori yes in gi nying. Pod iyawo ni pi. Ah ah no ing'e no ing'e ni ah o o kata joma oyitgi man gi bonsa siwinjo nyaka joma pod timo nade joma pod biro iwinjo koro nitie timbe moko tij bonsa chutho jo kaka an kaka pacha bosman tij bonsa onego bed niya kastama nyalo biro gi chu- chupa mar kong'o to keto mbele Bas, koro otamo wang' mogo miya nyiero mwadhi e break. Koro after break wachako duogo kendo kende ng'ama osedonjo kanyo no enda medo paro nini ma iluongo ni Super Sato. Ah, pod wan ka endi wan gi otamo wang' mogo mabatha kode to gi wan gi Bosman. Bosman ni mzito yani magi wazito magi e jok makoro miyowa security kanyo eh chori chori gi kode ige kumono wego sama wadhi e break Koro. iwacho ni ah, Iyawo ne pi. ni Dong' ng'ato siling' elfu apar. eh Ti samoro idhi gocho kuma tek. Lakini jothumbe to dwa pere. Ok marach. Yaani kata gima inyalo nyalo timo kendi. Iwinjo no. Kata gima inyalo nyalo timo kendi. Yawo pi. Ywe wang'i gi towel. sera sera nyako kendi miluongo in celeb in celeb Eh. kiluongo nyaka e crowd ang'o manyalo timi ah ah, no nyaka gimomiyo no idhi wuoyo bo bosman kiluongo nyaka e crowd Eh. to in celeb kata iwacho kaka sani iluongo ni an an kata mana ng'ane moro an kata mana angweja gita moro iwinjo tiluongo nyaka e crowd ok dobi obiro to ang'o miyo nyaka kidang'e ni bon- jothum tiyo gi bonsas nyaka nyaka iterne mane rumi kore mie into muony ng'ato nyamni ma mi muony Baba, un- unrespond. Respond. Ota- ota- ota- Otamo dwa negi. Otamo dwa negi. Unti- i- itiji en clear stage crowd man stage cha uru gik moko moneno timogo mago iluongo ni by the way gima Ah, i- we- iris We- we- we boss man okoko gi. Ah, sama pok wadhi e break cha Mm. a duogo mi- MC Otamo kama ni jatelo mm. kosendiki in thuolo e, itimo ne gimoro mokoni mm. so long as ing'e ni jatelo en above the law en en emochiki mm. e onyalo kata wacho ni bwana kawuono dhi dhi manya ne yombo kata miro dhiang' mo kamoro mondo ikel ka otedi en jukumu kaka ng'ama chiwo ne riyo marite en boss mari koro ing'eni kichako pingo gik motimo to gimo- gimomiyo ondiki be ing'eni koro dhi tim ang'owa dhi lal Koro ok inyal nyiso ng'ato adier nikech ipinge. Aa, koso ko- koso bro ni pinge. Ni- nitiere miso tamo Nitie moko mitamori. Koro Yawa. ema- ema- Ing'e maber ni ng'ato kaka omari, chul ne nyako gate. Giwuok mbiwa, chul ne nyako gate. Ai, en ng'ama mafia ma bende en ng'ama o- o- mbaka ne rach e, e, e thum kanyo be nya chwi daga sasa pod idhi ine noori sana sana omari ni ja thum my lord mcs mcs Ehe. ema ng'eny ga gitimno mara mcs ema ng'eny ga gitimno ni ni ing'eni wan ka wan e stage kacha waneno gik mang'eny matimre e ground Aha. gima timre kuom ja eh, iluongo ni band leader Ehe. nyaka ja piano nyaka mc kaka mc otamo mc ondina koko mcs madongo dongo ani wuo wanenogi Koro en tim en si man gitimo ni jatelo wacho ni mondo irite tok tok ema kacha. Koro an kaka security en tija mar miyo ng'ato arita kwe. Tok ang'o? Gi gi gi ng'ato no yot. Jatelo wacho nang'o? Rite tok ema kacha. Mondo udhi wacha. Manyiso ni ya. According to in MCs emioro mang'eny molo bonzas. Emioro ga mang'eny. Eh. Wan wan bonzas Plus gima onge walonye mabe ka to jo, jotelo ma mondiko kaka jower wasani mondikowa en gima oseyudo ni MCs neno godo marach en kitamba mo mojating'o ne yacha Ki- kitamba ni Macha- ma- manyiso niya mcs be dwa mana okelgi machiegni gi ting' chal ka gima MCs laro kodwa tich wawene gi kara No. kara dhung'adru gate No, ing'e Wad- niya. wadwa chako ng'e ngufu e gate Ke- Eh. gate kacha matek Ne, dhi adhiya mos. Iwinjo, ing'e niya, Bonsa. Bonsas nigi tim moro. Iwinjo a- a- achiel achiel ema nigi lony. Iwinjo iwinjo lakini moko ing'e ni ng'ato kaka ng'anene. Ing'e ni bo- we we we- we- we- we kora kwanu bonsas man gi lony. Iwinjo boss man iwanu ka nigi lony. Ok nyal wuok ka ni dhi mako customer ga ga ng'owa. Amen. A crowd. Iwinjo otiyo gi gimiluongo na en akili juu. Iwinjo mar ariyo bonsa man gi lony iluongo ni Bosco Mulwa. Bosco. Bosco marito Elisha. Bosco no be nigi lony moro. Ibedo ka en gi angolo lakini en rada. Iwinjo? Daki yani daki riw gi but Elisha gi weche moko ma manono. Manono. Iwinjo? Bosco cha ansiwa ni kata Elisha ore weche manono ko dak odhi. Nikech ang'o? En gi ang'o? Osik. Iwinjo? Bi e Bosco. Then mar mar adek en Junior. Junior ma un go kama ng'ang'. be ote manono go kotimo nade okodai en, en tije strictly en deal gi jathum stage gol chupa ngo clear stage gi kawo pe ai jathum be nyaka nyiswa gimoro niya seche ma upong' to tengo bon sani ema so ang'owa e boxi ai seche ma koro iyudo ka koro crowd ni dok piny koro inyalo ka sokendi iwinjo to mago dheruok moko moko onego bed ni ung'iye ai bonza moro ma bende nigi intelligent moro en bonza ma kaendi iluongo ni okulo okulo man power okulo junior e, nitie okulo senior gi okulo ang'owa okulo junior koro okulo junior en ma kainda ni mm. obende nitie kaka en rada mm. iwinjo mm. en rada okulo senior the same iwinjo ai bonsasgi kapok iwuok oko ni in, in, in bonsa be nitie kum kumutiegorie mipuonjou kata niya ni yawa customer ok mak goda mene ang'owa e kor e, e crowd nikech ang'owa chal ni nitie ng'ama otamo yware ah, amed ni osegine ere kaka bonsa nyalo dhi yani yani in e stage in tiji en chung' e stage iwinyo kirite lisa in ichung' e toke ya bosco lowu en en toke lisa kanyo Iwinjo? In be tok odongo kanye me intiere. Koro ma ing'e ni koro tich osetamu koro we koro anyisu kaka onego bed utimo nade? Kaka Utiyo. Ah, ni penje, we okuongo penje, we okuongo koni niya, gi train. Be Mo- utiyo. mokwongo yiena mondo achak ipenjo Be un gi riwruok? wakunga aduoko mzotam openja penjo moro mokwongo sama pok wadhi break cha to kadwoke en adieri mzotam adana ler ni bonzas gin kidienje mang'eny Tieng' giyawo kidienje sadi abich. Number one, nitiere bo- security ma gin gin gin gin gi group gi ma en en en en, en organization mar ng'ato. Iwinjo? Mano achiel. Number two, e, e Bonzas ka wan gi bonzo ma koro iluongo ni bonza mondik permanent. Gi- gi casual. Eh, ondike permanent gi gi gi, Gi- gi boss ne. gi boss Arsenal. Wan kendo gi mar adek Eh, wan kendo gi bonza moko miluongo ni iluongo ni ochuga gin jok moko ma iwacho ah, ka adoga ne chieng ochuga yani ochuga gi dholuo achugra eh, yani ngama oh. ngama ketore eh, moko ndi ngama ndikore tich gi moko nyise ema duoki gi ma piny no mhm. to gin ochuoga ah ne shikilia mashoni iwacho niya nitie bonza mondik permanent gi boss ne nitie bonza ma ni gin gi group gi gin gi group gin gi group mm. ma iluongo ni gin gi team mm. eh. ma team gi gin no, gi team gi jatelo gin gi jatend gi eh. ma ka tich owuok eh. to pesa mowuok cha donjo ofis kaso wan gi casual eh. ma biro to wuok casual en obiro sa ng'ado gi eh. ama kata iluonge ka tich ng'eny tich duong' eh, kata koro tich duong' momo jathum ama ng'ato muomo yani ng'ato muomo bonsa cha eh. bonsa ma jathum oa minicha koro iluongo ni ka- casual to dil kodi Ka- Koro we Ai, nitie mano. bonsa be umanyo. Awe mano. nitie bonsa ma bende in itek e gweng'u yani ng'ato tek atek e gweng'gi iwinjo kata koro kaka koro ofunyu kachacha koro yani koro in champe mta iwinjo koro iwacho ni bwana adhi- adhi adak kisumu iwinjo koro kisimu kanyo be emi chaka chaka chung eh Omar yie na duoke, An- eh, yie duoke. na duoko tamo penjo moro bo penja kapok wadhi e next. uchuga Awacho ni bonza. ariani kano chuoga no emana nowacho niya iwacho ni nitie bonza ma en achuok na yani Yani tiende ni ya obiro e tij security to ok en ga ng'ama goga security. Emomiyo watiyo gi that language ni atiyo gi language ni ochuoga. Ochuoga en gima chuoga chuoga every kamoro amora. en oneno Eh, koro tek ni eh, penjo moro misa otama opinja kaka eh. nto be nitie training mwadhiye misa otama adwa nyisi mc otamo kaachiel gi mc omari omarinino kan mc mc ah, asebe adwa wacho ni wach maler e ti security ka bende kidienje ma difference nitiere number one nitiere ng'ama en odhi e training mar mach ma en kibro walo kode to mano wacho ler mane mach nitiere bende ma iluongo ni Sa Ehe. mach en gush nyau Ehe. Eh, wati gi dholuo maber nitie kendo bonza moko ma en iluonge ni wadhiwa gi dholuo ni weida en oyiech An- a- a- a- an mineno ni mara no ken mating'o chuma ma mar nyasaye Eh, koro ka wan gi u- security bonza ma en gi ang'owa knowledge en odhi gi training mo mathin en gi training ong'e go lwedo maber ma ma- ma biro marach baba to kalo kodi wan kodgi e sekta ka oomi kumoro tich abich eh. oomi kumoro friday eh. koro mago nyaka ibed king'e ni nitiere part of bonzas mm. ok kaka mcm ok nago mcs ok kaka mcs ma en ena mca malo to piny marodere kidienye mopogore opogore Eh. No, no, no, no, no, no. Nitie kumoro iwacho kae. Ni Mzazi uno kuchal kaka MCs. Okwacha wan wapogre. to Ma MC chalore. Kendo tich mwatiyo. Eh. Omari naso sie brada nyisi tich mwatiyo. En tich maduong' ma en en tich maduong'. Ta kwa ma bonsas kama ma tigi mantiere ma rito jower. Bo ibeja bonsa ma rito jarus, irito jawer. Tafadhali MCs gi ma mondo wene gi titingo towel. Kech wadon ka towel ka mwalaro kodgi. Koro koro yani then mar ariyo. Iwinjo mar mar ariyo be gima chanda gi bon, bon, bonsas gi be nonro mara wacho ni bonsas iwinjo kiwuok e odi koro iwacho ni an to koro a- adhi gora manyiso ni ki sama iwuok e ot ya- yani iwuok nang'o bende kata law kaka koro in iwuok kaka koro in- Be samoro iting'o kata bandage for emergency nikech idhi dhawo. Ke- ke- ke- ke- ke- ing'eni ing'eno tij security iluongo ni shield and defense yani yani tiende ni ji protect to gi gima dwa biro Igeng'o. Eh. Koro an ka mantie na aselero ni nitie kidienje kidienje mopo. Joma ineno igoga go gin jok moko mochuoga ka. Ma ok onge no, no, onge lony moro amora. Ng'ama onge lony en e ng'ama kale tembegi. Ada mi mfwano Mr. Tam. Eh. In wasewuotho kodi mang'eny. Donge iseno ka bonsas moko monge lony kigoyo to wan mwan gi lony be onge ng'a chapo. Wadwa ruokere mwachak wadoge ofis maber jatelo be orit maber koso iseneno kama ogoyo jatelo Eh, koro en ya kaka dhano en Eh, mana kaka mcs moko be nitiere be mochiwoga ging'eny manyata kacha dong gintie atie manyata ka nyaka nyaka nyaka nairobi mcs mochiwoga Eh, nitiere En ogo- Uketho o- shoni. Uketho shoni hawa. Ing'eni

wan soni sani bonsas timbe nade ng'eny koro mcs wa wapogre uru wabed gi MC mag Ohangla gi MC mag gospel iwinjo yani mag kanisa be iwinjo nikech yani mondo koro eh ai bonsas be nitie maritu jathum Time rito jarus. jarus Ja- ja- e- e- e- Jasiasa. e- mca moro wale ndikaja mesa ta msa ta msa omari ne nitie pasta moro nowuok mana amerka niluonge ni niluonge ni ng'acha nyinge moruenya wan ema norite kichopo area mar kibos kanyo niluonge ni kaolenda tieni wan waonge mpaka wan wan wan wan An marwa ni en mar chiwo arita kwe ne ng'ato ang'ata. An kama nantie ni inyalo inyalo ayaya. Anya dhi riti e rus. Anya dhi- a- anya kata kidwa dhi e liel moro in gi gachi moro mang'ich moro mibidwa ni idhi gini ok adwa nawuo marach ne jomoko nitie jomoko be jonyisruok. Idwa ni mondo wachop kacha cha ka ka ineno ka an kacha ka ayawni mago watimo te. Aye, dakika achiel ka ka ng'adi Ntiere ntiere bos bonsas moko ma be nigi e pere pere. Ing'e niya, i- no ing'e maber ni bwana. Koro irito ja ja- iri- irito jathum maduong'. Koro gima omiyo thoth bonsas be ke- be ketho tich e- en ang'owa? Pang'ang'a. Nikech ang'o? Ing'e maber ni jathumno ok otim nade? okonye mga gang'owa sidi Iwin- in koro idhi tigolo siri, si, si, siri nang'owa oko i- e public iwinyo koro yani ya, ama bu- samoro be i end up ni koro isero ng'awa isero i- i- i- kimdos. ai no kata ka no no kata ka no adier kech ng'e niya in ma ngima jathumno nie lweti nie lweti to gimoro amora motimo ing'eyo ma kapo ni koro siri moro timo nade owuok oko en ang'owa in nikech ang'o in ma in in okawi kanyo hmm. kaka koro o trasti iwinjo then be thothne gim thothni an ka kaneno gima mostly chwanyoga jathum gi bonsa one en weche nyako two en weche ang'owa nitiere bonsas moko ma be adwa ni jothum ta ok awacho ni in be ok awacho ni gite seche ma crowd nitie cha awacho gima neno gi wang' nikech an ng'ama duong' to mine wach gimoro an ok awatuch gi wach iwinyo jothum sani kaw patikni so pesa pes teng'u kendi ang'owa e boxi werito ni chieng' mibiro rumo kwa kiso kendi kitambo chieng' mori rum to bonsa mitras no onjawi nikech ang'o Okay, atiende no, no, moko no omari linga linga wuo eh. dong dong jathum dengo ni wach ni koro ma kata ma kata mana eh ma koro kata mana Elisha moro dong

imosa gi pesa do koro amiyi iwuon iwuondri niya in pod imako mairi pod iwuon pod pod bonsa badhore niya no no no dhi dhiro ng'ata cha to kare pesa ni adhiro ng'ane a a o- ochalo gi mosieme gi radio call kamano dhi to pesa no nindo ok soye nikech ang'o crowd opong' iwinjo ai moko bi nyalo miyo gi pesa gi chien kamaeri to wuode ni soto gamo ni manang'o pi modho nikech piny kanye pi modho ni mantie koro tang'uru ahinya Kenya. No. Ah, ah. No. Hey. We, we, we, we ah, security no, man, res- no, no man, baba respond. Eh, respond. Respond. Okay, eh, eh, eh, mzee Otamu. Eh. Ada wache nini? Dhano nyuolre mopogore. Mm. Ah, into pocket timo timne bano. Binge ng'ama itiyo kago kuda ituk da obing'eyo. Osekwere tuk pesa. Ng'e no dhano opogore. Ok dak pengni mano ok timre. Mm. Mano timre

msarabe awinji baba eh, aye mar ariyo tim ma so pesa matengo ni kata state tuoni a wacho ni en both side kata huku na huku na kule MCs mineno gi te maber e timno wuruora jothum ywakne gi satere jothum ywak ani so soma soma kawuono ing'e ni watu wamiye wadido gi gi ah, ah. gi ova ova ani ling wuo ah, ah, wakunga kumari ling ni MC kori go wawuo eh. Koro umewacho niya. MCs nigi tim na die. Eh, MCs moko nigi timno mana kaka bonsas moko be nigi timno koro gini en gima dhi koni To MC to ja- eh, yudo pesa kanye mto en an MCs moko asenono gi wang'a asenono gi wengena ariyogi man e stage kacha to pesa aluf oninde bade aluf oninde bade to Lakini- kendo otamo otamo to kendo ng'a ber ma en MC maber mopoko lakini dona. jathum lakini lakini Eh. jo jo jothum moko be jothum moko be timore marach to sa samoro iwinjo samoro in kaka MC iwinjo iluongo ne kata mana dhano apar iwinjo mari momosego thoroughly iwinjo ai omosegi pesa thoroughly omosego marach ai into kiluongo ng'ato ng'ati moro adiwa momuwuodhi ni ang'o alufu gima MC onego lokrego en gima gima onego walokrego tim mar lu- kwa ji pesano yani luongo ng'ato e stage no tim nade O- ok ober gima wacho ni ok ober Ana onge timno. Ah, ni kata mana be aonge timno but Ana onge. but Ana onge timno. Timno aonge. Iyudo niya, iyudo niya, iyudo niya, ah, iyudo niya, iyudo niya ni samoro i- ing'e ing'e ni sama iluongo ng'ato m- mondo obi omos jathum galofu ja- jathumno onyisi nodwaro apenji ng'ato kaka jakadala cha eh? O- onyisi nodwaro alofu Ko- kosi itiyo atiya gi wiyi Ni- then s- s- kae to bende ing'e niya sa- samoro ero ja- wa- waluongo ni ng'ato ibe jathum bedo ng'at moro matin bende favor wa nikech ang'o samoro in ka jathum osemos gi pesa maber adier a in kaka iluongo ng'ati moro inji ni chi moro ming'eyo kata mana iluongo kata otaka jakton ni moro iluongo otaka wuod suba otaka omiya ang'owa omiya alufu iyudo ka oseluongo maneja koro samigo show to maneja biro to gwelogo kini ing'e gima naja nyisi eh gosho gosho ing'e ni seche ga alufu tachisi sefuku ni keno ti aneno ka shocha gosho wenyi ti aneno ka ti- ionge lines ne ti aneno ka koro goyo gosho ti nikech koro iso alufu wuo koro em somari an wachna mabdwa na wach mogik Ya, Sa- kwa- koro sa- watieko show. sa- sa- sa- sa anno kadhi mabor en ma tada wuog ma fans te mag jothumbe duto te mosebet kwarito ni, Ami kamera, eh. ni mafans nitie kama umiwago tich matek gin kuonde ariyo number one en e gate king'eyo ni jathum olando ni donjo gi mia adek ting' mia adek we ywari gi security Kel pesa ni mondo imi security tich mayot. Mar ariyo en kama jawer were cha iluongo ni stage. Stage kacha Ehe. wabedo gi tich matek. Utamo nyaka MCS ok nyal loso pesa maber. Kech in ineno mana ang'owa. Jathum. Wan wan wedas go kunewa. MC bo kune uno ma jathum. Ne Koro uru wa- Bonzas wa- be. Ne u bonzas gi Eh. MCs. Eh. To malo kanyo bende weu bede mang'eny. Kubedo mang'eny tukethono nyaka tich omiyo jomoko osego kalam ni tich stage otamo to in ema wiyi teko kidwa wuok e stage mane kwana ma dawe wuoyo thuro nyasaye oritna Ah, koro o- omari dak achiel ka- kapok watieko twagni Eh. ne inyalo nyiso jopiny ni il- il- iluongi ni ng'ati jakanye samoro eh, Eh, o- o- jo- jok mono- Ah, ah, to- makore kodon. eh, to to kapok ijitambulisho kapok ijitambulisha nitiere kaka ing'eni ing'eni tafadhali bon sasa wayani urito jothum iwinjo ma gima adwa kwerou lakini u- choma choma nyako gi gi lines gi maber lyrics gi maber iwinyo ok niya lyrics eh le le le lyrics go eh. ok niya oh, mambo donc samoro ugocho kata benelix sasa poa oh, naitwa naitwa nancy mi ni security wa elisha Ah, ah, na, ah, naitwa Otamo. Mi ni security wa Elisha na aritele onge mabe ni irite Elisha we chak inuo nying Elisha kanyo we inuo nying jathum sama idwaro nyako wacha wacha ni anto iluonga ni kama kama kama eri kama full stop nikech ok openji ni ni ni ni ni no no maga diri winyo niya dhi ki ni winyo wakani niya ok ni kane kane gona nyako no matek oidho kanyo mwamiel gi jathum to koro mino ni koro negi oyaw ni gima origo ah, chidhi kinyini wacho niya an security mar ng'ane arito ng'ane kwani ng'a eh, ah, kwani ka un muwacho kama koro jok mane ita boy landlord gino onego wachang'o bas Aba o mari tiek to iluonga no tamo wang' mogo wuro kana. Kapo na wacho mabata ni ngina feel kana wacho adier. Mm. Adok nambo kana. Eh, eh an otamo labwara anyiero ma dhogo two ma manyo pien mari koro sai marach kuma dang' ayude pi onge kane show pod dhi mbele ah, ne ng'ama kore kodonjo kanyono endo ne wan gi security marwa ma odhi nuone nyinge kuma oaye Uh, to maybe kaka inyalo yude ka idwa ni otim ne chel riedek Eh, an gi nyinga acha kawacho ni nyinga mantie kitambulisho iluongo ni Nicholas Otieno awuod sia awuod gem koro nyinga ma, mar pap ma dhano ong'eyo kamoro amora iluonga ni Bosman ji mang'eny ng'ado in short ni Bosco koro mane koro an kidwa yuda Uh, number 907 82 49 1578 ang line achiel line moro machielo abiro loso mbele kanyo to e weche mag facebook instagram to pod nyocha lore matin nikech jogi nyocha luoka simbo ing'eni wan be watek lakini nitie kama samoro teko moro ok biye koro anakwou mana nuri maber To aduoko ne mdosi na mosekura iluongo ni Odongo Swag. Nyasaye orite kendo mede ndalo mathoth mondo okony jok mang'eny bende. Ero kamano. Bas kaka iwinjo no endo wago ni ero kamano ahinya ng'ama no ni kanyo no endo an giluonga pile pile ni Omari Nas Omari chien ojemo ne mbele chien mwaneno mbele mwaginene Omari dhako imiyo chuore leo to bede gima mit omari dhako ngudi nigi chake kore kumi nariyo to pod chwako sitrungi amor kodu kaka udhi koda wamed waromuru kocha cha endo facebook youtube kumoro amora nyaka tiktok omari nash ke waromuru kendo next saturday e super sato